Salam aleykum doganlar dost ýarlar bugün Çykyşym tekst görnüşinde okap aýtmak isleýän, biraz uzynrak, biraz içinde aklyma ýa ýadyma girmejek sözler bar. Şonuň üçin tekst görnüşinde okap geçjek bolýan. Öz içinde geregiňizi alyň, belki durmuşda öňüňizden gerek bolup çykmagy mümkin. Meniň bolup geçip duran şu wagtky günlerimden şu günki hakykaty paýlaşmak isleýän. Eziz watandaşlar şu gün Türkmenistanyň konsulyň işgäri. Aeroflot kompaniýanyň işgäriň üsti bilen maňa iki paket iýmit ugratdy. Men ol iýmiti gyçrak paketiň yzyna gaýtardym. Ýagny sebäbi meni satyn alyp bilmezler. Men hiç wagt özümi satmaryn. Onsoňam türkmen konsul näme üçin dokuzynjy gün şeýle iýmit paketini iberýär? Ikinji martda şu ýere gelemde onuň özi nirede diýen. Şonda şu güne çenli näme pikir etdi? Türkmenistan Konsulhanasy bular ýalak kömek edýän bolsa onda ilki bilen goý studentleri kömek ibersinler. Meniň ýagdaýymdyr hasam beter erbet ustudentleriň ýagdaýlary erbetleri bar şolara kömek etsinler. Sebäbi daşary ýurtdaky türkmen ustudentler hem ýeter ýetmez iýmitsiz, jaýsyz. kösenýärler. Sebäbi Berdimuhamedowyň diktator režimi sebäpli studentler şu hal-da, şu ýagdaýda gezip ýörler. Kösenç görüp. Bu ýerde men tranzit ýolagçylara şeýle hakykatlary gürrüň berýärin. Bärteki adamlar şeýle hakykatlary gürrüň berýärmi? Oturamda özbek bar, täjik bar. Hawa. Azerbaýjanly bar. Olar düşünip bilmän geň galýarlar. Näme üçin türkmen studentler hut öz maşgalasyndan kömek alyp bilenok we şo režim päsgelçilik döredýär? Näme üçin diktator režim päsgelçilik döredýär? Näme üçin biz öz maşgalamyzdan kömek alyp bilemizok? Biz Aşgabat hökümetinden posowiýa, ýagny kömek pul soramzok. Biz diňe. kanunlaryň ýerine ýetirilmegini talap edýäris. Kanun boýunça biziň öz hossarlarymyzyň kömegini almana hakymyz bar. Ene-mamalarymyz zähmet çekýär, halal gazanç edýär, halal. Olar Haram dagyň tohumy ýalak, Haram dagyň özi ýalak korrupsioner däl biziň ene-mamalarymyz, ata-babalarymyz. Ynha serediň, bermän bizi ondan mahrum edýärler. Türkmenistanyň ilçihanasynyň işgäri. öz watandaşlaryňa hossar çykmaň deregine şunça ýyllap näme hakda pikir etdiň? Meniň Türkmenistana watandaşlarym daşary ýurtda onlarça ýyldan bäri kanuny ýagdaýda dokumentleri bolmanlygy üçin ejir çekýärler, konsulhana näme edýär? Gaýtam olara yzygiderli basyş edýär. Ýene bir zat, olar ýala kömek edýän bolsa onda Türkmenistanyň konsulhanasy Näme üçin geçen ýyl meniň okaýan ýerimden okuw uniwersitetime jaň etdirip okuwdan kowdurdyňyz, ýalan töhmetler bilen, ýalan sözleňiz bilen terrorist, wahabist diýip kowdurdyňyz. Men diňe konstitusiýa boýunça özüme berlen haky talap etdim. Şol wagt meni çykgynsyz ýagdaýa düşürdiňiz we meniň maşgalamdan aýyrdyňyz, ýaňy doglan bäbegimden aýyrdyňyz. Çagamy, maşgalamy kyn ýagdaýa goýdurdyňyz. Türkmenistanyň konsulyň işgärleri, jogap beriň! Olar ýalak akylly bolsa, kömek etjek bolsaňyz, meniň okuwymy yzyna gaýtaryp beriň. Meniň şu güne çenli aýra gezen maşgalamdan günümi gaýtaryp beriň, olar ýalak kömek edibilýän bolsaňyz. Türkmen studentleri üçin problema döredýän diktator režimine düşündir studentleriň ýagtyny. Ine, hut şu sebäpdenem men Türkmenistan konsulhanasynyň iberen iýmitleriniň paketini yzyna gaýtardym. Bu režimiň döreden problemasyny çözenok bu. Produkty ugradan, meniň produkty iýenim bilen bu režim çözülenok. Ýaşlar, ustudentler problema döredenok. Problemany diktator režim döredýär. Bu biziň ustudentler problema döredenok. Ýa biziň halkymyz, prostoý halkymyz problema döredenok. Problemany Diktator režim döredýär. Konsulyň işgärleri, şuny bek diňläň, gowja üns beriň. Onsoňam meň adwokadym ýanyma gelip bilenok. Olar ýala kömek et, edesiňiz gelýän bolsa, adwokadymy ýanyma göýerer ýaly ediň. Olar ýa kömek edesiňiz gelýän bolsa, sözüňiz geçýän bolsa, aeroportyň pograniçnik slujbalarynda. Meň dost-ýarlarym, deň-duşlarym ýanyma gelmek isledi. Geldiler, geçip bilmediler. Iýmitlerini getirdi, geçirip bilmediler. Olara ýaly kömek edýän bolsaňyz, siz öz iýmitiňizi ugradýançaňyz, meň dost-ýarlarymyň güler ýüzüni görmek isleýän, olaryň produktasyny almak isleýän, olar bilen oturyp gürleşmek isleýän. Şu zatlar kömek ediň. Olar ýaly gaýratly bolsaňyz, olar ýaly dogumly bolsaňyz, olar ýaly rehimli bolsaňyz, olar ýaly siz adam bolsaňyz, şu zatlar kömek ediň siz. Indi muny aýtmak bilen studentler, deň-duşlar, dost-ýarlar, şu güne düşmegimin sebäbem birinji konsulyň günäsi, togsan dokuz prosent. Sebäbi men konsula hemme ýagdaýym bilen, hemme dokumentler bilen birinji konsula ýüz tutan men. Apreliň ýigrimi altysy we otuz altylyk iki müň ýigriminji ýyl konsul Bill Memoza bilik goşuçysy bolan ýyly. Şu senden kömek bolmansoň, uniwersitete kömek bolmansoň şu ýagdaýa geldim men. Olam bar siziň günäňiz. Sizem çaga ekleýäňiz. Ýöne olar ýaly haram pullar bilen, haram iýmitler bilen beýdip eklemäň o. Haram iýmitler diýýäň sebäbi halal pula alsaň onda baş gowurryň. Emma bir ýerden ogurlyk edip ýa bir ýeriň işini bitirip ýalan sözler bilen alsaň iýdirseň onda baş gowurryň. Konsul işgärler şu taýda ýene aýtjak zadym. Meni sorap idemek gerek däl. Maňa kömek etmek gerek däl. Men siziň kömegiňize mätäç däl. Şuwakgaça kömek etmediňizmi, indem çykan ýeriňizde oturyň. Halka ýüzlenesim gelýär-de. Birde müň şükür. Sizden sag boluň, Tagar ýakasyna aýdasym gelýär. Janyňyz sag bolsun, başyňyz dik bolsun. Sag bolsun, kömek eden-etmedik hemmäňize sag bolsun aýdýan. Birini atjeni gowy görüp saworsin aýt birini pesräk gowy görüp saworsin aýdamok hemmäňize saworsin aýdýan kömek edýänlerem bar saworsin ýerli ýerden kimsi marar taýdan kimsi akyl taýdan kimsi bilim taýdan kimsi edep terbiýe taýdan kimsi pul taýdan kimsi finans hemme taraplaýyn kömek edip otyrlar sag boluň minnetdar ýeke goýmaýanyňyza ýardam bolýanyňyza eýe çykýanyňyza sag boluň minnetdar siziň halkyň kömegi bilen men konsulyň Iş ýalana mätäçlik çekemok. Çekmernam, özümem satmarynam hiç wagt. Sag oturyň, sag-aman geziň. Ýene bir gezek halky gollaýan, elmydama halk bilen bile bolarynam. Köp-köp sagbolsun aýdýan. Maşgalaňyzyň arasynda başyňyz dik bolsun, janyňyz sag bolsun, elmydama güler ýüzüň solmasyn. Hoş sag boluň saglykda görşeniň nesip bolsa enşalla ýurdumyza dolanarys bir jemagat bolup nesip bolsa bir gazanda üýşüp nahar ýeris nesip bolsa çöle çykyp taňkaly çaý içeris nesip bolsa enşalla sag boluň sagaman oturyň.